Għal min jiftaħ in-negozju tiegħu stess, l-akbar sodisfazzjon x'aktarx ikun li jara li l-klijenti jieħdu gost bis-servizz. Dan sentiment li żgur mhux forsi tidentifika miegħu Michelle Muscat, li wara li fetħet ir-restorant tagħha stess 15-il sena ilu qatt ma ħarset lura. Illum irħejni l Għasal Pietà biex ngħidu kelma ma' Michelle dwar il-ħajja tagħha bħala s-sid ta' dan l-istabiliment.
Jiena Michelle Muscat, ili hawnhekk fir-ristorant tiegħi għal dan l-aħħar 15-il sena. Qabel hawnhekk kelli wine bar żgħir il-Belt, però ma domniex għamilna ftit xhur għax imbagħad ftaħna hawnhekk u bdiet tagħżel. Ir-rwol tiegħi huwa ftit minn kollox. L-iktar ħaġa importanti li nkun hawnhekk, li nkun fil-post waqt il-ħin tas-service. Ġifieri aħna niftħu kuljum lunch u dinner minn barra nhar ta' tnejn, kulħadd filgħaxija, ġifieri bażikament minn nofsinhar sal-erbgħa nkun hawnhekk u nerġa' niġi mis-sebgħa, sebgħa u nofs 'il quddiem. L-orders noħodhom jiena, nagħmel l-ordnijiet ta' matul il-ġimgħa jiena wkoll, ħafna mix-xiri Nipprova norganizzah. Saq xejn minn kollox. Għala edukazzjoni tiegħi kont imur St. Joseph School Bla tal-Bajda, għamilt il-primarja u s-sekondarja hemmhekk. Għamilt low levels minn hemmhekk, mbagħad mort sixth form, mort in Lyceum u għamilt lay levels hemmhekk. Kont eh, fukajt fuq accounts, economics u maths Eh, bqajt nistudja u niprattika dejjem l-accounts, infatti l-xogħol li kelli dejjem kien fis-settur finanzjarju, kont financial controller, assistant financial controller mal-privat, għamil 25 years naħdem mal-privat. In the meantime, kont iżewġt u kelli t-tifel allura ma bqajt għaddejja bl-istudji, dak iż-żmien ma kienx daqshekk faċli daqs illum, ma qed nitkellmu llum. Ehm, komplejt naħdem wara kiber ftit it-tifel, Meta għadda ż-żmien wara li qgħadt hawnhekk u baqa' għaddej iż-żmien, inzerta faqgħat il-Covid u spiċċajna d-dar. U jiena m'iniex xi waħda li ma tant ma nħobb nagħmel xejn, allura kienet sattini rasi. Apparti li jiena dejjem nistudja affarijiet oħra, daqqa xi lingwa, daqqa nbejjed. Ehm, kif bdiet il-Covid kienu ħarġu l-applications għal MBA l-ITS in International Hospitality Management mal-True Emirates Academy in Dubai u applikajt għalija. U għadda żmien wara sentej irnexxi li niggradwa wkoll masters. Fil-verità, mhux qlib tal-catering, aħna trabbejna fil-catering, jien għandna n-nu tiegħi fis-60s, 70s. stess. U mbagħad komplew il-ġenituri tiegħi u t-sijiet fl-80s kellna l-iktar stabbilimenti tal-catering kbar li kien hemm il-belt. Mantiki magħluqin, jiġifieri bħal ma ngħidu l-Cafe Premier, il-Brittanja, l-Awstralja Bar, il-Canberra, dawk kienu kollha tan-nannu u tal-familja min-naħa tal-mami tiegħi. U trabbejna hemmhekk. Fil-verità, biex naraw lid-daddy konna mmorru rridu mmorru hemm għax id-daddy jkun xogħol ħafna mill-ħinijiet. Meta d-Daddy jkun off jiġi d-dar jorqod jistrieħ ma nistgħux nitkellmu jew anke aħna nkunu l-iskola għax il-ħinijiet dejjem kienu differenti. Dan din l-industrija dan il-qasam huwa partikolari ħafna. Jekk ma jkollokx il-passjoni u l-imħabba għal dax-xogħol Mhuwiex xogħol ta' mid-disa' sal-ħamsa u tlaqna lejn id-dar u ħallejna kollox u warajna fil-post tax-xogħol. Pjuttost kif tidħol hawn titħalli l-problemi kollha tiegħek barra għax inti trid tifhem ħaġa li n-nies jiġu hawnhekk biex jieħdu pjaċir. Hawnhekk mhux post li ġejt biex argumentajt jew ġejt biex saqsejt xi ħaġa, hawnhekk inti ġejt, għandek sa tgħid tliet sigħat mill-ġurnata tiegħek, għandek parti mill-paga tiegħek. Iddeċidejt li tgħaddihom hawnhekk, mela min jaħdem hawnhekk irid ikun jagħti l-hundred per cent tiegħu biex dik l-esperjenza ntuwielhom mija fil-mija. Fis-settur tagħna we are lucky enough li għandna l-ITS tajjeb. L-ITS illum jiena Ili nsegwi l-ITS għal ħafna snin u rajtha tinbidel, fil-verità rajtha tinbidel. Sena wara l-oħra, sena wara l-oħra żdiedu l-courses. Għandna xorti kbira li fl-industrija tagħna, kemm aħna l-individwi u kemm mal-impjegati tagħna, nistgħu nibagħtu l-impjegati tagħna għal training jew anke l-ITS illum qed joffru li jmorru fl-istabbilimenti u joffru training. Pereżempju, jiena ngħid għalija vera għamilt il-masters l-ITS Però kemm qabel u kemm għadni s'issa sa nhar it-Tnejn li għadda, għadni kif għamilt l-Advanced Level in in Wines. Il-korsijiet li hemm huma fenomenali, hemm ħafna training x'jista' jsir, inti ma tistax tippretendi li jkollok stabilment tal-ikel jidħlu n-nies biex jieklu u m'għandekx idea min iservihom ta' x'qed jiġri, bilkemm ikunu jafu jirrisponduhom. Hija importanti ħafna lill-impjegati tagħna u aħna stess, l-owners li nkunu qegħdin immexxu dawn l-istabbilimenti, li nieħdu t-training neċessarju. Apparti li ovvjament nieħu ħsieb hawnhekk ir-restorant għandi żewġ rwoli oħra li ma tantx ili daqshekk fihom. Bħalissa qed nokopu l-kariga ta' President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering tal-ACE ili sentej. Kważi sentej, inċidentalment kważi sentejn ukoll ili Deputy Chairperson tal-ITS. Kont ili fil-Board of Governors għal bosta iktar snin, però bħala Deputy Chairperson ili kważi sentejn ukoll. L-Association tal-Catering Establishments, l-ACE, hija assoċjazzjoni li twieldet madwar ħames snin ilu, bdejniha ftit min-nies. Kif wasal Covid, Irrealizzajna kemm hawn bżonn ta' assoċjazzjoni bħal tagħna, irrealizzajna li ma kienx hawn vuċi tar-ristorantiera u Malta u kien hemm ħafna diffikultajiet speċjalment meta beda l-Covid u bdew jistaqsuna biex jidħlu membri. L-irwol tagħna huwa li nkunu vuċi bejn ir-ristorantier u l-awtoritajiet. Fl-Istitut tat-Turiżmu, fl-ITS, aħna bħala Board of Governors niltaqgħu regolari, Sa darba f'xar, niddiskutu xi jkun qed jiġri, bħalissa l-iktar ħaġa li looking forward għalija li fil-viċin mhux daqshekk daqshekk qarib, naraw l-ITS il-ġdida li sa tkun Smart City. Dik hija prijorità kbira tagħna.
Talima li tiswa ħafna l Michelle fil-fatt hija l-qatt mutart wis għal ħadd biex jitgħallem. Komplejna d-diskussjoni tagħna ma' Michelle fejn tispjegalna kif wieħed bla ma jrid jibqa' jitgħallem f'dan ix-xogħol, mhux biss bil-kuntatt mal-klijenti, iżda wkoll mal-ħaddiema.
Talimiet li swew li fix-xogħol tiegħi, mela jiena Wieħed mir-role models tiegħi għax kien kellu din l-industrija kien in-nannu, missier il-mama tiegħi. Eh, dejjem kont narah hands-on, jaħdem kuljum, dejjem fl-istabilmenti tiegħu minn wieħed għal ieħor ħajra x'qed jiġri, dejjem close mal-impjegati, inti ma tistax tagħmel dak id-distak mal-impjegati, trid iżommhom familja ħbib tiegħek, tajjeb biex tkun taf x'qed jiġri. U iżom saqajk mal-art, xi ħaġa li kien jgħid lin nannu u nibqa' ngħidha sal-lum u forsi tgħidli mela ma tridx tikber. In-nannu dejjem kien jgħid ma ninsiha qatt, ikbar int, ikbar hemmhekk. Mela żomm saqajk mal-art. Iktar ma tkun żgħir konċentrat fl-industrija tiegħek, fis-settur tiegħek, ikbar int. Imma m'għandekx għalfejn tikber. Tikbirlek rasek, tikber inti, trid tiftaħ hemm, trid tiftaħ hawn. Be focused. Għadni kif semmejt in-nannu, apparti ommi u missieri li tlifthom it-tnejn u missieri l-istess ħadem fil-catering u l-mommy tiegħi kienet dejjem focused fuq il-familja, role model ieħor tiegħi li mhux is-soltu tista' tgħidha hekk huwa t-tifel. Is-soltu t-tfal iħarsu lejn il-ġenituri, imma jiena nħares ħafna lejn it-tifel tiegħi, jgħallimni ħafna, għadu jgħallimni sal-lum. Ma jgħixx hawn Malta, imma b'telefonata u b'messaġġ, Kuljum jgħallimni. Sfidi hemm ħafna f'dan is-settur, speċjalment bħalissa l-iktar l-ikbar sfida li għandna hija r-riżorsa umana. Eh, hemm ukoll inflazzjoni, il-fatt li tkun mara ma diex daqsek, pero fil-bidu kont inħossa ftit għax anka pala, pala minn ikun supplier, anka kif ikellmuk li għax mara, mela għan kellem il-manager. ma kienu ma tantx konna nkunu aċċettati bħala nisa f'dan ir-rwol, però nirringrazzjaw il-Bambin m'għadhiex hekk l-istorja. Il-passjoni lejn dan is-settur ġġagħlek tibqa' għaddejja. Ikun hemm mumenti fejn tgħid imma naqta' qalbi, ħa nieqaf. Ikun hemm mumenti li affarijiet qed jiġu ħżiena, daqqa l-istaff, daqqa tħossok is-saħħa, ix-xogħol ma jkunx sejjer tajjeb. Il-passjoni tibqa' u s-sodisfazzjon meta tara n-nies qed jieħdu pjaċir u n-nies jibqgħu ikollok repeat, repeat custom. Hemmhekk iva, s-sodisfazzjon huwa kbir. Ix-xogħol tiegħi l-iktar ħaġa li għandu speċjali li jlaqqak man-nies u jlaqqak ma' kulħadd, ma' kull tip ta' nies. Dan ix-xogħol tani ħafna memorji sbieħ, speċjalment tintaqa' ma' artisti, kantanti, atturi, politikanti, footballers, Li tarhom jiġu hawn u jiġu għal darba darbtejn huwa sodisfazzjon kbir. Nerġa' ngħidlek l-ikbar sodisfazzjon li tara nies li jerġgħu jiġu. Jekk hawn xi nisa jew tfal li qed bniet speċjalment jekk qed jisimgħuna, intihom parir li jekk iħossu li dan ix-xogħol huwa għalihom, taqtgħux qalbkom. Huwa xogħol sabiħ. vera impenjattiv għax aħna nafu li meta nidħlu għax-xogħol nafu meta noħorġu ma nafux, m'għandniex festi, imma s-sodisfazzjon li jtik dan ix-xogħol huwa kbir.
Minkejja l-ħajja mgħaġġla li ġġib magħha, il-karriera li fasslet Michelle għaliha stess hija waħda li tinżlilha għasel. U issa li għalaqna dan il-vjaġġ kulinari, inħeġġukom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-avventura li jmiss. Narawkom u l-ikla t-tajba!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.